Mũtwari ndarĩ ũhoro. Nĩ wega kwagaga gũteng'erera maũndũ, na nĩ wega kwambaga gwĩka ũthuthuria. Nĩ wega gwĩkaga ũthuthuria ũtanamba gũtua matua thĩiniĩ wa mũtũrĩre. Na ũngĩkareherwo riboti o yothe, nĩ wega kwambaga gũtuĩria riboti ĩyo yumĩte ha, na riboti ĩyo nĩ ya ma ĩ, kana ti ya maheni. Nĩ tondũ mũndũ ũngĩ no akorwo nĩ gũgũteithia egũgũteithagia, no nawe wacoka wamũtuĩra cira, na nĩ gũgũteithia egũgũteithagia. Mũtwe ũmwe ndwatũraga ng'ũndũ. wega gũkorwo wĩ mũndũ wa kũgeria gwetha kĩrĩra kĩa andũ acio angĩ. Nĩ tondũ wahota kwĩĩtĩkia mũno na ũthiĩ wĩke ũndũ ũtagĩrĩire kana wĩke mahĩtia ũgĩciragia nĩ ũkũhota gwĩka wĩ ika. Kũria kĩrĩra nĩ kwega nĩ tondũ no ũrie kĩrĩra na ũteithĩke. Mũtwe wa mũndũ ũmwe nĩ ithĩno. Gũtirĩ mũndũ wĩyiganĩtie. Gũtirĩ mũndũ ũtabataraga mũndũ ũcio ũngĩ. Gũkorwo na mũndũ ena mathĩna, ũgakorwo na mũndũ ena moritũ, no nĩ tondũ ndarenda gũteithania kana kũnyitanĩra na andũ arĩa angĩ rĩ, ũgakora mũndũ ũcio athiĩ ahinyĩrĩrio nĩ maũndũ mũtũrĩre-inĩ, na ona nginya egera ngero na kana eruta muoyo. Nĩkĩo ũrona haha atĩrĩrĩ, mũtwe ũmwe nĩ ithĩno. Mugi ndoĩ ũrĩa akerwo. He hĩndĩ ĩkinyaga ũgatua itua rĩa kwĩrutũrũra kana kwaria ũrĩa we ũĩ. Koguo hatirĩ ũndũ ũtigĩtie, wauga ũrĩa we ũĩ, o ũrĩa andũ magacoka mende gũtua-rĩ, kana o ũrĩa andũ magacoka gũgũkua-rĩ. magũkuue tu no wee nĩ woiga ũrĩa ũĩ na nĩ wauga ma yaku. Mumagari onaga ũnene ũndũ umagaraga kana mũndũ ũceraceraga ndũngĩmũhanania na mũndũ ũtaumagaraga kana mũndũ ũikarĩte o handũ hamwe kĩguoya kũrĩ andũ me guoya matahotaga kumagara nao andũ acio aiguoya rĩ matimenyaga maũndũ maingĩ na ũkoraga andũ acio maikarĩte o handũ hamwe ona no marĩo nĩ thĩna no mũndũ umagaraga nĩ aumagaraga na hau na akona ũndũ ũngĩ ataroĩ kana agebundithia ũndũ ũngĩ ataroĩ na agacamania na ũndũ ũngĩ mwegega gũkĩra ũrĩa koragwo naguo koguo rĩ mũndũ umagaraga nyonaga ũnene, nĩonaga maũndũ manenanene gũkĩra marĩa oĩ. Nĩ kĩrĩti, nĩwe ũĩ ũrĩa thĩna ũigana wa mĩgogo na nyamũ. O mũndũ o mũndũ nĩwe wĩyũĩ, na hatirĩ hĩndĩ. hangĩkorwo hena mũndũ ũrakũmenya gũkĩra ũrĩa wĩyũĩ nĩ tondũ we nĩwe ũĩ meciria maku we nĩwe ũĩ ngoro yaku we nĩwe we nĩwe ũĩ matua maku koguo o mũndũ o mũndũ nĩwe wĩyũĩ makĩria ma ũrĩa andũ makũĩ Nĩ- mũmĩ na nja oyaga mara kana anyuaga twĩrĩ. Angĩkorwo nduma nyũmba ĩrĩa nyama igũtinangagĩrio na ikaigĩrĩrwo harĩa cigĩrĩirwo, nĩ hinya mũno ũmenye nyama yuma haha na mara mauma haha tondũ nduma ho ikĩharĩrĩrio. Koguo wauma na kũrĩa umire ũngĩũka ũkĩoyaga rĩ, na tondũ nduma ho hĩndĩ ĩrĩa igũtinangagio koguo ndũnamenya cibangirwo na njĩra ĩrĩkũ rĩ, we no kĩrĩa ũrĩoya. Wahota gwĩciria nĩ nyama ũkuoyaga ũkore nĩ mara woire. Na nĩho hau thimo ĩyo yaumire atĩrĩrĩ, mumi na nja oyaga mara. Mwaga gũkua mwaruta mbara. andũ nĩ mariganagĩrwo na ihenya mũno. Hĩndĩ ĩrĩa andũ makorwo nĩ maũndũ moru, kana meka maũndũ moru, nĩ macokaga makariganĩrwo nĩ maumĩrĩra ma maũndũ macio moru marekĩte. Wona andũ maikaikara, ũgakora mũndũ nĩ ariganĩrwo, na rĩu ningĩ thutha wa kũriganĩrwo rĩ, ũgakora ningĩ nĩ acokerera o maũndũ marĩa ningĩ mararehete mũtino na maũndũ moru. Mwagi Maguta oigaga Hunyũ nĩ ũmwe na Maguta. Kũrĩ andũ matahotekaga. Kũrĩ andũ matetĩkagĩra atĩ nĩ mahotwo. Na no nginyagia marĩetha itũmi cia kuuga gĩkĩ nĩkĩo kĩhanĩkire kana ũhoro ũcio ũhana ũũ no ndũhana ũguo. Ũgakora ona kana mũndũ nĩ ũru egwĩkĩte. no arĩgeria gwetha njĩra cia kuonania atĩ we ndaneka ũũru ona ekĩte ũũru. Agerie gwetha njĩra cia gwĩthondekerera nĩgetha ndakoneke ta ekire ũũru. Kũguo nĩ andũ arĩa matahotekaga na andũ arĩa mendete kwĩyarĩrĩria mũno, andũ meyendete. Mwagi Maguta oigaga atĩ Kĩng'aurũ nĩ ũndũ ũmwe na maguta. Thimũ ĩno ĩhana ota ĩyo ĩngĩ, nĩ tondũ nĩ ya mũndũ ũtangĩtĩkĩra ona eka mahĩtia ndangĩtĩkĩra, no nginyagia arĩetherera njĩra cia kuonania maũndũ marĩa ekire, nawe ndanahĩtia megũbatiĩ gwĩkwo o ũguo amekire. Mwaki ndũhoragio na mwaki. Ũngĩkora mwaki wakanĩte rĩ, ndũngĩthiĩ kuongerera mwaki ũngĩ igũrũ waguo atĩ nĩgetha ũhore. No ũhũthĩrire maĩ. No ũngĩongerera mwaki ũngĩ rĩ, mwaki ũcio no hathara ũkũrehe nene gũkĩra ũrĩa. ĩngiuma, kwoguo ndũngĩhoria mwaki na mwaki ũngĩ, na noguo o na marakara ndũngĩmahoria na marakara mangĩ. Marakara mahoragio na thayũ na ũhoreri. Ũngĩkora mũndũ ũrakarĩte nawe ũthiĩ na marakara, marakara mau nĩ kũingĩha mekũingĩha mũno, na marakara mau nĩ hathara mekũrehe. Ũguo tũkorwo tũrĩ andũ a gwetha thayũ na gwetha kĩhonia kĩa maũndũ marĩa marahanĩka gatagatĩ-inĩ gaitũ, no tũtigakorwo tũrĩ andũ a gũthũkĩrĩria makĩria kana kũmongerera makĩria maũndũ macio megũthũkĩte.